Madume barati le balatedi ba Pilansbeck TV di a roropa di ya pele tsa bakgatla ba kgafela ka seafrika ka setswana ka sekgatla ntwakgolo ke ya mulomo Ke yo o molekgotla Chris Segobe ke molekgotla wa bakgatlha bakga fela a re moutlwe ya o ka re ba ka re romelela moemedi ka fo letlhakoreng je lengwe re ba ikutlwele gore ba e sekaseka yang kgannye.
ga o kgosi nyalang o lora fela is a wild nightmare e o e lora you will never be our king o ka se ka nna kgosi ya robadi ga nke bo le botlhale nke bo o didimetse ka kgang eo gore o bontsha batho o ba ruta gore wena ke wena kgang eo ya moruleng mafia ka gore maname ga isa re wena moruleng mafia le nna ga ke rialo mara yanong ke gogelwa ke wena ko gore wena o ipitsa gore o moruleng mafia kala tlogela maname nna le maname re lesika dingaka e re ke go bolelele mara fela wena touching ga ke go tshosetse re dingaka sika le la rona le na le dingaka e seng ngakanyana ke ngwana a nkgonne motho ke ngwana a buti motho manang go mokgotla o kgotlha nna ga o nkombo ke kgone go feta fo pele a go fa nyalala o sampo ke go feta o fo pela gago fa o sa mpone touch him ga ke go tshosetse badume ba kgatlha mo go tle mo le leng gona wa motshudiri mo mmammiko se ntse le nna mokgatlha ole wa bitswang sonkrisegoe wa itse go na le lewa le lengwe la ditaola la re makgolela la re sa nkgolela sena moloko sena mmega sena moloko lenaka la tlo ntse le golela pele thukurile ke lebelo motlha wa re ke namile ke raya wena re nyalana o itse sentle le mo pelong ya gago go robetse you know very well gore ga o kgosi ke gopola ntate bogope ga bua go bewang go le motho o tshwanetse o ithute ka history ka dilo tse di fetileng mara wena o ka re ga wa ithuta sepe gore ke ipotsa potso gore a na o lebetse badimo ba gago gore ke ba feng ke bomang ke seo se ntlhabisang dikgong se ntlhabisang kgang o kgobokantse batlwakwa ba ba tlhagang ba tsewa ke dikgalosi ba eteleditse pele gore o tlotlo o kgone gore o itirele se o se ratang ka gore ba go bitsa kgosi ga o kgosi nyalang o lora fela is a wild nightmare e o e lora you will never be our king o ka se ka nna kgosaro gona bjaanong go buiwa ka moruleng mafia o setse o tlola o ya ko dilloyareng wa re maname o ne a bua ka one maname ga isang ka ba re nyalala ke moruleng mafia a ke gone ge o baba lebadi ge nke bo o le botlhale nke bo o didimetse ka kgannye ko re o bontsha batho o ba ruta gore wena ke wena kgang eo ya moruleng mafia ka gore manamega isa re wena o moruleng mafia le nna ga ke rialo mare yanong ke gogelwa ko wena ko gore wena o ipitsa gore o morile mmafia goreng o tlola o tlola moropa o isolle dikgang tsa gago di etla nyala di dintsi menemenetekalofarasi nako ya gago e etla go thoma go šiana mo maratoneng o wa shiana o bo o wetse lebelo leo le wena e wetse tlogela go tshwenya maname o mo kwalela makwalonyana ka go dilwana tsa ga di itse rona ba kgatlha gore re setso sa rona le tlhago ya rona re tswa ge nka ba bitsa bona ka ba ba fa ka ba re ba re bolelele gore tlhago ya rona re tswa kae go diragetseng gore re fetoge re nne ba kgatlha ba kgabela ba ka se mpolelele seng and you know very well gore ga o kgosi nna tota ga o kgosi yaka gotlhe kgosi yaka ke kgabela ga fela kgosi kgabela ga fela go tswa ko kgafela o a ntla go tsena ka kgosi tebele go tsena kgosi maselelana go tsena ka kgosi moro le kgwefalo kgosi kgwefalo le molekwe kgosi molefe le eh, eh, eh, pheto wa bobedi e be e tsena ko pilane e be e re kgamanyana e be e re lentle e be e re kgafela e be e re molefi e be e re lentle ntatago kgosi kgolo ya rona gone bjang kgamelakgamela ke go bolelela lineja go sa itse gore re tlhaga re theoga bjang re tlhaga go amang sekarala re go bolelele ka gongwe ga o itse ga ke itse o raya ko sekolong ne di tsena ditlhaka mo wena nyala ke ipotsa potso tse dintsi ka wena gore a o rutegile na motho a rutegileng ga itse dilo tse di tshwana le ga o itlotle o diretse bana ba gago mathata e leng gore mathata ga o fela yana surrender yourself o sentse o na le nako ya gore o ka boela ko kgosi kgosi ke motho a siameng wa nna le ene mofatshe wa khubama ka mangole wa kopa maitshwaro mme ga gona motho a go fostelang that is your own business a o etsa bjalo ga o etse bjalo ke ya gago maka wena o tlo o suputsega o sala gore mosetla mo lebaleng mo ka gore wena go na le batho ba ba go romang ba itse gore go ka ba tloga fo o re wa bua nnete ke bone ba ba o tsenang mo matsapeng so se se leng teng yona anc e the parliament e tshwanetse e dissolve e dissolve e phatlhalele go kwiwe di-election tse dingwe re di election because gone bjanong ga re na government re na le magodu le magotswana ene legodu le lengwe le lengwe le associata le magodu le rata magodu le bona ba ba go setseng morago ba ke ka baka la gore ba ruga tšhelete ya rona ba rwala mekotla ka yone eo ga ke e tshabe go e bua ebile la re senyetsa nyalano mafatshe a rekilwe ke bontatemolwana ba ntsha dikgomo kgosi le ntse o rekile mana makgoteng first of all a reka le bo mafatshe a mangwe a llela gore morafi wa gagwe o tshwanetse o nne le bo mongwe bakgatlha le bona ntse go ntshiwa dikgomo di-two pasten di-three pasten bontatemogolo a rona le bontata a rona i know very well gone ba yanong wena o batle gore o tseye tšhelete ya rona ga se ya gago tšheleteng o itirele se o se batlang ka ga yo kgonagalang yalang ke na le 32 years ke le ngaka ya setso ga ke tshabe sepe nna you can go anywhere ga ke tshabe le leso nna ebile a gona motho wa o ntlaba yaka kgogo a re tshwarang ele tshwarang ele re shaba ka bara ka jenno ga ke motho wa mofuta o mo so se ke batle o se go bolelela fela se senye tšhelete ya rona tswa mo setilong seo bogosi bo ga se ba gago i still repeat myself ga o kgosi le seng ntate bogope wa se teacher ko mana magoteng you know very well o tshosa ba batho ba ba tlhagang ba uba le naga yotlhe ba tla fa ba ebe go teke bakgatlha ba tla fa ebe go teke bakgatlha o bo re tseele le ngwetsi e tlhaga yuba ko o tlhakong kwa e nyalwa ko motlhabatswe kwa ko dipolaseng e be e tla fa ga a bona motse yanong e le gore maburu ga ba sa tlo ba motereba a ba a re ke kgosana ya mosadi ge re tlhaga ko hamascra ne re tshaba eng re kgaoganetse le batho ba mosetlha eng o tlogele maname ga go tshwenye ka sepe o bua dinnete tsa dinnete fela a bue maaka bona nna ke tlo bua dinnete gore letsatsi le ke swang se ke ka kubiwa ko legodimong gate wena nno nnetse maaka ko wena i tell you ga o goroga ko legodimong next o ka seke o tshwana le monna wa nna wa mohumi o nne erile a na le aborahama ko le godimong ga a fša a fša anong a le mo a satane mo mollong a ba ra lasaro a morare lasaro a na le aborahama mo sehubeng sa aborahama a ba raya lasaro a re ntekelele metsinyana fela mo leganong lasaro a gana go diragala exactly ka wena ga ona kore ga ona botho akanya pila o nne fa gatse wena o itsenye meeting o diretse bana ba gago motlholo mo kore mo lefatsheng bana ba gago bo nna ka sekgobo se se sa feleng sehularong sa gago o tshwana le motlotle wena wa mo itse ge e le gore o badile history ya bakgaka wa mo itse motlotle o re na le bjang tlogela dilo tse o di etsa o di tlogele o re bogisitse gone bjano ga rena ga gona metlakase ga gona dilo tsotlhe mara o paleletse fela mo setilong mo ntlo tsago ke mabekebeke ebile tšhelete e ka gore e, e, e gotla o reka dilo dintlo ko ba rustenbeke o reka dilo tsotlhe tsena tse di senang mosolo ka gore ga o itse gore tšhelete ya rona o ka irang ka yone wanne batho ba tla o ba rwesa mekotla mekotla ka dikgetso re tshwara ge ke le batla le seke la shop tlogela mokgwa ga ene o tlogele maname full stop so se ke se itseng wena nyala ga o ke itse ene nna ke a go itse bile ke a go bona o tlhotletse naga yotlhe mo mangakeng o re o sireletsa bogosi bogosi bo gore bo nne mo wena ene a go kgoneng ge re batlo go konopa re go thuntshe ka dipheo o- re ka re ka go tlhasela ebile o ka se re palle you will never nna e re ke go bolelele ke le konkwana le gadimanang pele le ja kgomo ge le tlhoka kgomo le ja motho ke itsewe ke mmemmeki masuku le kgosi tidimane ke ene na itse ntate tau gore ke mang na re itse gore re bomang wena ka gore o magorogwa matlho ga o re itse o re itse re le batho fela wena ene ebile ga re itsha seope tlo go komopa re bontsha gore wena wa tshameka dilo tse ntse o di etsa tse wa tshameka rona ge re ya re o bolelela badimo ga re o ba bolelela maaka ka wena ro ba bolelela nnete e wena o e etsa e ba e itseng gore wa e irile go o bewa mo setilong kgosi le ntse o gore ile a re o tsere thobana e ba fa re go le kgosi tlola thobane o roto tse matlho a nna e ke to phala tsere ka botale wa se kwa e tlola thubane eo ka jeno wa re o kgosi ne re le teng ge nne o bewa mo setulong ga ke dumele gore le mafoko a nne kgosi lentswe a bua a go bolelela o sentse o a itse tšhelete ya bakgatlha e atumeditse mafoko o mowa wa child re lapile ka wena rekisa masimo a rona o ira se sengwe le se se se batlang masimo a rona o a rekisa fela gore o gopele ditšhelete tsa rona rona bana ba ba kgatharolo wa ketlha bana ba lekile la re go na le basari ga go na le ngwana a le mongwe o santsantse o kileng ka utlwa go thwe o file basari ya bo ya lona ba kgatlha ko ga yo yaanong ra go ditiro tseo re ka gore kgosi o ira dutsu le development ga yo mo kgatlheng lona mmolole ke dilo tsa machina soa gago a agiwa ke makgatlha sa go fela ke maaka a o re akelang letsatsi le letsatsi tlogela go re aketsa moshanyana ko wena ene ga se re ge re tlo kopana re tlo kopana ka wena ntse re kopana mara fela wena touching ga ke go tshosetse o mo tlogele o tswe mo dilong tseo tsa go tseo